اور بلاگ سارا خوبصورت جیاں احمد سارے چھوٹے جے ننے جے پیارے جے مونے دو تو سٹارٹ کریں دے پائیں تے راسو سارے نال نال ویڈیو سکیپ نہ کرے سو تے ماشاءاللہ سارا بلاگ دا سٹارٹ خوبصورت جیاں السلام علیکم وعلیکم السلام دیور کیا حال چال ہے امید کرے سر خوبصورت ہے دوست یار اب دوست اب آپ تم تندرست فٹ فاٹ حسین آئی دا ماشاءاللہ صبح صبح بخیر دا ویلاگ کر گی دے سٹارٹ لیکن تھوڑا لیٹ تو تھی گئے دکان دے آمن دو بھی سکول دے بالاں دے رکشے وی سارے آ چکین ایں سائیڈ توں وی ایں سائیڈ توں وی ساڈا احمد وی آیا وتے چھوٹا جیہا ساڈے کول چیز گھنن تے باقی کلچر ساڈا ماشاءاللہ پیارا جیہا ہے صبح صبح دا برینڈ ولاگ سرائیکی سرائیکی ولاگ نظارے اپنے پیارے پیارے بلب شلب ساڈے ہر شے بلدی کھڑی ہے تے اساں آ پہنچیا سے اساں باہر کیبن تے خوبصورت جے نظاریاں دے نال نال پیارے پیارے نظاریاں دے نال نال تے سورج وی ماشاءاللہ صبح صبح آ گئے تے اساں وی آ گئے بھرا تہاڈا سپیشل پرسن اپنا سلیم کھوکھے آلا۔ پارک ولیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے چھوٹے جے احمد دے نال نال۔ جتنا جلدی جلدی کر کے ساڈا یوٹیوب چینل پارک ولیج لائف دی آواز کوں مریسو سبسکرائب خوبصورت جے ولیج لائف دی کلچر دی گریٹ برینڈ ولاگ سرائیکی نیو ادر ولاگ تے باقی جلدی جلدی ساڈا ولاگ کر گھنسو سبسکرائب فالو شیئر ماساں کریندے رہسو ساڈی ویڈیو فیس بک پیج تے پہنچدی پئی ہے فیس بک پیج وی ساڈا فالو کریسو سنگت اوکے لو یو ٹو ہو گیا ساڈے سرائیکی وسیب والیں کوں ایڈے سارے مستری لئی ہمسائے ساڈے لئی پین مستری۔ اے ڈیدے پئے وینا نال والے گھر مستری لگے ہوئے نے سائیڈ دے تے باقی تہاکوں وزٹ کرویسوں مستریاں دا وی تے باقی راسو نال نال خوبصورت جے کلچر دی ثقافتاں دا کڈی کیسوراں دے اپنے پیارے پیارے ولاگ سرائیکی دے دھوپ پوندی پئی اس گل سنگت دا کھیاں نوٹنیاں پئے وینیاں اوکے ناشتہ کر گیا ہویاں گلا تھوڑا سکون اچ باقی فریش تھی کے تاکوں ملدے ہیں کیبن ہی کھول گھنے احمد ہی ساڈے کول اچ احمد احمد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے

تے ویدر سنگت انج گرم ہویا کہ جنج گرم ہوون دا حق ہے تے باقی کلچر اپنا بیوٹی فل اونج سجا کھڑا ہے بھرا تہاڈا صفائی شفائی کر کے ریڈی تھیا کھڑا ہے اللہ پر خیر تے ایویں مزید تساں ماتاں ڈیندے رہسو جڑے رہسو تو اپنے پیارے پیارے نظام ڈکھے سوراں دے خوبصورت جیاں ثقافتاں تے اپنے پیارے پیارے نظارے ماشاءاللہ جمعہ دا دن ہے رمضان شریف دا مہینہ ہے جمعہ مبارک تھی کہ تو سارے کو

تے اپنے پیارے جے نظارے ماشاءاللہ محبتاں ڈیندے رہسو خوبصورت جیاں اپنا برا سلیم کھوکھے والا تہاکوں سپیشل پڑساں۔ ساڈے سرائیکی ماحول دیاں ثقافتاں ڈکھیسی رہندا پیاریاں پیاریاں۔ مستری لگے پئن گرمی فل ہے سنگت عروج تے گرمی ہے تے لیکن مستری ماشاءاللہ کام چھکی پئن اللہ انہاں دی زندگی دی خیر کرے لگے رہون محبتاں کریندے رہون ساڈے نال نال تے اساں وی تہاکوں پیارے پیارے ولاگ ڈکھیندے رہوں جمعہ مبارک دے صدقے۔ ساڈے گاؤں وچ سنگت بیراں دی سوغات ہوندی ہے بڑی پیاری سرائیکی دی اتے بیری ہے نا اپنے ساڈے کیبن دے اتلی سائیڈ تے ماشاءاللہ بیری ہے تے بال ڈانگ گھرو چائن تے بیر پٹیندے کھڑے رمضان شریف دا مہینہ ہے کچھ آکھ وی نہیں سے سکدے اے چیک کرو ماشاءاللہ ساڈے ہمسایاں دے بال ہن بیل پٹیاں نے دیکھ چلو ماشاءاللہ اللہ انہاں دی زندگی دی خیر کرے نال جڑے رہا حسین محبتاں کریندے رہا سن اپنی پیاریاں پیاریاں خوبصورت جیاں ثقافتاں اساں تاں کو لکھے سوراں دے تے ایویں ساری سیلیبریٹ کرے سوراں دے اساں چھوٹیاں چھوٹیاں خوشیاں

تے اساں آکھیا اپنا ولاگ اچ تھوڑا جیہا سین ڈکھا چھوڑوں بابے ہوراں دا تے باقی ماشاء اللہ کلچر ساڈا سوہنا لگدا پئے خوبصورت جیہاں سورج غروب تھیندا پئے اس سائیڈ تے موٹر سائیکل والے نے پہلے داڑ داڑ گھت ڈیتی کہ جیویں کہ توں پئے چڑھدا پئے ریڑھی دے تے اے آ گئے سیں ماشاء اللہ بزرگ ہوری ریڑھی لے کے تے چلدے پئے ہن اپنے کلچر دے واپسی خوبصورت جئیں ثقافتاں تے اپنا پیارا جیہا نظام تے میں آدھاں کہ کیا بات ہے واہ سئیں واہ کیا ماحول ہے خوبصورت جیہا ماحول اپنا بیوٹیفل کلچر پاک ویلیج لائف دی پیاری جئی آواز تے ماشاء اللہ بابے ہوری پنڈ پٹھیاں دی لڑ کے تے چلے نے اپنے گھر تے باقی میں مزید محبتاں ڈیندے رہا سو نال نال رہا سو ویڈیو سکیپ بالکل کیا نہ کرے سو کیونکہ اپنے نظارے

ٻی اگوں نویں تازی سنا سارے لائک خیر کریے تے چلو ماشاءاللہ خیر ہو گئی اس سائیڈ دے ماشاءاللہ بالکل ہڑتیا ہڑتا ہڑتال ہے ہڑتال ہوندی کہ ہڑتیا اس سائیڈ دے بالکل وہ ہے تے ایتھے سامنے نہ تلے ساڑے آ گئے قبیلیاں تے اسا ماشاءاللہ سارا نہ پاؤڈر کھنڈار تے مکوڑے مار پاؤڈر تے قبیلیاں دا سمایا تے باقی نظارے ول تہاڈے بھرا دے اپنے ہونن خوبصورت جے سارا دن ماشاءاللہ لگ کے محنت کر کے ولاگ بنائے تے اور ہاں ماشاءاللہ رمضان شریف اپنیاں منزلاں اندر ویندا پیا ماہ رمضان دا نیک مہینہ ہے ختم تھیندا ویندے خوبصورت جے ماحول ہوندا ہے تے خوبصورت جے ڈے ہوندا ہے چلو جی اللہ پاک دے موسم ہیں تے اللہ پاک دے مہینے ہیں تے اللہ پاک دے ثقافت ہیں باقی مزید محبتاں دیندے رہے کرو اپنے بھرا سپیشل پرسن کو ایویں سپورٹ کیتی رکھی کرو تاکوں ایویں اپنے پیارے پیارے ولاگ دیکھن کو ملسن راندے سلیم کھوکھیا لے دے تے اپنا یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائیو دی سپیشل آواز کیونکہ توڑا برائے سپیشل پرسن ہے تے آواز ہی ساڑی سریکی دی سپیشل ہے سارا وسے بھی گاؤں تے خوبصورت جہاں نظام تے بڑا بیوٹی پھول اوکے ایڑا بیوٹی پھول دا الفاظ ہے نا اے بٹ ہے سریکی اے سوری اردو دا لیکن اساں ایکوں ول سرائے اردو اچ چاہندے سے ول میں آدھا کہ چس بنا ڈیسی اینویں نہ سنگت باقی ڈیسو محبتاں پیاریاں پیاریاں خوبصورت جیاں اپنے کلچر سرائیکی دیاں تے باقی ویڈیو سکپ ساڈی کیتی نہ کرو محبتاں ڈیندے رہ کرو خوبصورت جیاں باقی سنگت محبتاں ونڈیندے کھڑے سے سرائیکی وسیب دیاں پیاریاں پیاریاں

آمد و رفت گھن کے اپنے اپنے کھیت کھلیان اچ ویندی پئی اے کاروبار کرن کیتے یعنی کہ کاروبار دی میاز اے ہے کہ گھا پٹھا اپنا فصلاں توں گھن کے تے لے ویسی اندر اپنے ماحول خوبصورت جے دے وندر اپنے جانوراں واسطے اپنے پیارے پیارے ڈنگراں واسطے خوبصورت جے ماحول تے پیارا جے نظام باقی میں مزید محبت دیندے رہا سو کوئی غلطی کوتا تھئی ہوے تے دیسو ساکو معذرت بل ملسو ایک پیارے جے نیکسٹ ولاگ نال خوبصورت جے کلچر تے اپنا سرائیکی لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا بھولنا نہیں فیس بک پیج تے بھی ماپتا دکھا چھوڑیاں کرو اوکے راسو نال نال سارے سارے نال نال راسو لائک سبسکرائب اوکے اللہ حافظ